پيغمبر عليه الصلوة والسلام فرمايو ته جنهن بيواهه عورت جي خدمت ڪئي، ان کي ڪمائي ڪري کارايائين، پاڻ فرمايو ان کي ائين ثواب ملندو جيئن مجاهد ڄڻ ته الله جي رستي ۾ جهاد ٿو ڪري. يا پاڻ فرمايو ڪالذي يصوم النهار ايترو ثواب ملندس جو ڏينهن ۾ ماڻهو سڄو ڏينهن روزو رکي الله جي رضا خاطر سڄو ڏينهن الله جي رضا خاطر جيترو روزي ۾ ثواب ملندو، بيواهه عورت جي خدمت ڪرڻ، يتيم جي خدمت ڪرڻ ۾ ايڏو ثواب ملندس. ٽئين نمبر تي. ويقوم الليل، نبي سائين فرمايو، ڄڻ ته ان ماڻهو سڄي رات تهجد جي نماز پڙهي. بيواهه عورت کي جيڪڏهن خدمت ڪئي، اٽو وٺي ڏنائينس، ان جو گهر هليو، يا ڪنهن يتيم ٻار کي جي خدمت ڪيائين، پاڻ فرمايائين، ڄڻ ته اهو مجاهد آ، جهاد ڪيائين الله جي رستي ۾، رات جو تهجد جي نماز به پڙهي، سڀ ثواب الله پاڪ ڏيندين. ان جي وجهه اها آهي. ته ارملا ۽ يتيم جي خدمت ڪرڻ جي ڪري معاشرو صحيح ٿيندو. معاشرو ڇا ٿيندو ڀاء؟ يتيم پنڻ تي مجبور نه ٿيندو، بيواهه پنڻ تي مجبور نه ٿيندي ۽ پنڻ تي جيڪا مجبور نه ٿئي، معاشرو سڌرندو ڪنه خراب ٿيندو؟ سڌرندو. ۽ يتيم جيڪڏهن پنڻ شروع ڪري ته معاشرو خراب ٿيندو. تنهنجي ڪري معاشري کي سڌارجي.

ان سان هشاش بشاش ٿي ڪري ڳالهائڻ به نيڪي ائين نه ته منهن پاسيرو ڪري ان سان ڳالهائجي بلڪه جيڪڏهن ڪوئي به اچي ٿو کلي ڪري ان سان ڳالهائجي ۽ ان سان هشاش بشاش ٿي ڪري چست ٿي ڪري ڳالهائجي ته الله تعاليٰ ان کي به نيڪي جو ثواب ڏيندو اڳي زماني ۾ هوئن تي ماڻهو ويندا هئا پاڻي ڀرڻ ڪو پاڻي ڀرڻ جي ڪري زار ڳالا ڏور پيو هوندو. پاڻ فرمايائين ته ڏول کڻي ڀري ڪري ڪنهن مسلمان ڀاء جي دلي ۾ پاڻي وڌئين ته به ان کي نيڪي. اڄڪلهه جي زماني ۾ ڪولر مان پاڻي ڀري ڪري گلاس پيئاريس اڳ ۾ هن کي پيئاري ته ڇا ملندس؟ نيڪي ۽ ثواب ملندس. مطلب اها ته ٻئي جو خيال ڪرڻ معاشري جو اصلاح آهي. ان حديث ۾ ٻڌايو ته ٻئي جو خيال ڪيو.

سچائي توهان کي نيڪيء تائين پهچائيندي. سچائي ڳالهائيندؤ ته اهو رستو ڇا جو وٺرائيندي توهان کي؟ نيڪي جو. وان البر يهدي الي الجنه ۽ نيڪي ته وري رهنمائي ڪندي آهي ڪنهن جي طرف؟ جنت جي طرف. هميشه مرد جيسيتائين سچ ڳالهائيندو رهندو آهي، ويتحري الصدق، سچائي جي تلاش ڪندو رهندو آهي، تان ته الله تعاليٰ وٽ ان کي صديق لکيو ويندو آهي. جيڪو ماڻهو دنيا ۾ ڪوشش ڪندو آهي ته مان ڪوڙ نه ڳالهايان، ۽ سچائي هميشه ڪندو رهندو آهي سچ ڳالهائيندو رهندو آهي ته الله جي علم ۾ ڇا لکيو ويندو آهي سڌي سڌي جڏهن خدا جنهن کي صديق لکي آسمانن تي اعلان ٿيندو ته هي بانو سچو اٿو توهان به هن کي صديق ڪوٺيو آسمان وارا ملائڪ وري زمين واري ملائڪ کي چوندا آهن زمين ۾ به پري پري جا ماڻهو چوندا ته فلاڻو فلاڻي ڳالهه ڪري ته مانا سچ ان کي قسم نه کڻائيندي ادا فلاڻو ڳالهه ڪري بس ادا فلاڻو مولي صاحب ڳالهه ڪري هاڻ انهيء سچائي ايڏي مشهور ٿي ويندي آ جو پڪ هوندي آ ته هي ڪوڙ نه ڳالهائيندو. هاڻ ڏسو ته سچائي ڪرڻ جي ڪري اهو ماڻهو دنيا ۾ ئي ڇا ٿو ٿي وڃي؟ عزت وارو ۽ مشهور ٿي ٿو وڃي. الوار. واياڪم الڪذب فان الڪذب يهدي الي. پاڻ فرمايو ته ڪوڙ کان پنهنجو پاڻ کي بچايو ڇو ته ڪوڙ رهنمائي ڪندو آ گناهه جي. هڪڙو ڪوڙ وري ڪوڙ جي مٿان وري ٻيو ڪوڙ ڪوڙ جي مٿان وري ٻيو ڪوڙ تان ته وڃي ڪري گناهه تائين پهچندو. ۽ گناهه واري پهچائيندو آهي جهنم ۾، وما يزال العبد يڪذب جيڪو ماڻهو هميشه ڪوڙ هڻندو ۽ ڪوڙ جي ڪوشش ڪندو رهندو حتا يڪتب عند الله كذاب خدا وٽ هو ڪوڙو آهي جيڪڏهن ڪوئي معاملات ڪري ٿو معاملات ۾ به سچ ڳالهائي ڪوڙ جيڪو ماڻهو پنهنجي دڪانداري ۾ سچ ڳالهائي ٿو ته سڄي شهر ۾ ان جو دڪان مشهور ٿي ويندو آهي با فلاڻو سچو ٿي اصل مال به ڏي ٿو ۽ ڪوڙ به نه ٿو آڻي صحيح ڳالهه ٿو ڪري پوء ان جي رزق روزي ۾ برڪت به پوندي آهي ۽ سڄي شهر ۾ مشهور ٿي ويندو آهي ڪنهن بزرگ واقعو لکيو آهي ته هڪڙو امراء هو اهو پنهنجي بزرگ ڏي ويو چيس سائين هاڻي مون کي نصيحت ڪيو مان واپار کوليو آهي بزرگ چيس ادا هاڻي نصيحت هيء ٿو ڪيانء پهرين نمبر تي ته سامان جيڪو رکين پنهنجي دڪان ۾ اصولي رک ٻئي نمبر تي ريٽ مناسب ٽئين نمبر تي ڪوڙ نه ڳالهائجانء. سدائين سچ ڳالهائجي. وايو سائين بزرگ جي ڳالهه تي عمل ڪئين. سچ ڳالهائبو، اصل سامان رکبو، ريٽ مناسب رکبو. دڪان ايڏو ترقي ڪري ويس، ايڏو ترقي ڪري ويس جو پنهنجي دڪان جي تارازي ورتائين سون جي. تارازي ڇا جي ورتائين ڀاء؟ سون جي. پوء وري ويو بزرگ ڏي پنهنجي مرشد کي چئين، چئين سائين هاڻي الحمدلله ايڏو رزق ۾ برڪت پئي آ جو دڪان جي جيڪا تارازي آ اها سون جي آ. بزرگ چيس واهه هاڻي هيئن ڪر اها تارازي سون جي واهه ۾ ڦٽي ڪر. ڳالهه سمجهه ۾ ته نه آيس پر مرشد هيس. مرشد جو چوڻ وٺي ڪري وڃي ڪري پنهنجي تارازي شاخ ۾ ڦٽي ڪئي. ٻئي ڏينهن تي هڪڙو همراهه تارازي کڻي اچي ڪري ڏنيس دڪان ۾. چي ادا هي وٺ تنهنجي تارازي آ. ڪلهه تڙ ڪرڻ ويم شاخ ۾ اتي پيرن ۾ لڳي، ٽٻي هڻي ڪري ڪڍيم ته سوني جي تارازي. ڏٺم ته ٻئي ڪنهن کي سوني جي تارازي آهي ئي نه آهي ئي تارازي تنهنجي آ. تنهنجي ڪري هي تنهنجي آ وٺ. مرشد کي وڃي ٻڌائين. مرشد چيو صاحبه جيڪڏهن سچائي ڪندين. سچي ماڻهوء جو ڪوئي به مال نه کائيندو، اهو تنهنجو حلال آ ۽ حلال مال ڪنهن کي ڦرندو به ڦري سري تو ڏي ايندو، سچائي جو اهو فائدو آ. سائين عبدالعزيز ٻير واري ڏي هڪڙو ماڻهو آيو اسان جو شهداد ڪوٽ جو، اچي ڪري سائين کي چيائين سائين مان دڪان کوليو آ، اڳي گراهڪي تمام گهڻي هئي، هاڻي گراهڪي ڦٽي وئي آ، ڪجهه تعويذ ڏيو. سائين چيائين تعويذ توکي ڇا ڪندو؟ هاڻي ٻه ڪم ڪر، هڪ ماڻهن سان ڪوڙ نه ڳالهاء، ٻيو سامان اصل رک. سائين کي چيائين سامان اصل آ سائين، ڪوڙ به مان نه ڳالهائيندو آهيان. سائين ناراض ٿي ڪري چيس، چيس جڏهن ڳالهائين به سچ، سامان به اصل هجئي وري دڪان ۾ نفعو نه ٿئي. ڪوڙ ٿو ڳالهائين، تو ۾ ڦير آ، سامان اصل رک. تحقيق جو ڪئيسين شهدادڪوٽ ۾ واقعي اهو اهڙو ماڻهو آ، جنهن وٽ پوري شهدادڪوٽ ۾ ٻه نمبر ان وٽ هوندو آ.

ان جي ڪوڙ ڳالهائڻ جي ڪري زبان مان ايڏي ڌپ ايندي آهي جو رحمت جا ملائڪ ڀڄي ويندا آهن. ڪيترو ڀڄي ويندا آهن جيسيتائين انسان جي نظر پهچي. جيتري تائين انسان جي نظر پهچي ٿي رحمت جا ملائڪ ڀڄي عذاب جا ملائڪ بيٺا هوندا اٿس باقي رحمت جا ملائڪ ڀڄي ويندا ته گندا ابا جيئن هن جسم ۾ به ڌپ ٿيندي آهي ظاهري اهڙي طريقي سان جسم ۾ باطني ڌپ به ٿيندي آهي زبان مون جيڪا باطني ڌپ آ اها ملائڪ محسوس ڪندا اسان توهان کي محسوس نه ٿيندي ان کي حديث پاڪ ته سچي آ پيغمبر عليه الصلوۃ والسلام فرمائي ته ڪوڙ ڳالهائڻ جي ڪري زبان مان ڌپ نڪرندي تس جو رحمت يا ملائڪ ڀڄي پاسو ڪندا نڙي من اڄ ڪلهه هر مشهور معاشري ۾ سين جي سيدائين ڪوڙ نه ٿا ڳالهايون ته سيدائين ڪم نه ٿو هلي ان جو چوڻ ڇا آهي بلڪل غلط آ حديث جي مخالف آ ڇو ته قرآن پاڪ ۾ الله تعالي فرمايو لعنت الله علی الڪاذبين خدا جنهن تي لعنت هنئي آ معنی ڪوڙن تي ما الله جي لعنت آ جنهن کي خدا لعنتي بڻائي لعنت هڻي ڇڏ هڻي ڦٽي ڪريس اهو وري ماڻهو چوي ته ڪوڙو کان سواء جهان نه هلي ٿو اڄڪلهه به هر ڪو ماڻهو ٿا ڪوڙي کي عزت نه ڏيندو آ دنيا ۾ چوندا نه آهن ٺڳ ٿي رڳو ڪوڙ ٿو هڻي ڀلي کڻي سامهون ويٺا هجنس پر ڇا سمجهندا نه

هر ڪو تنهنجي ڳالهه تي ڀروسو ڪندو. تنهنجي ڪري سچائي سچائي آ. معاشري ۾ ماڻهو سچائي ڪري ٿو ته پوء اهو معاشرو ٺهي ٿو. جيڪڏهن معاشري ۾ ڪوڙ هنئين ته ان جي ڪوڙ لڳائڻ جي ڪري سڄو معاشرو برباد ٿي پئي وڃي. هڪڙي ڳالهه کي ٺاهڻ جي لاء سترهن ڪوڙ هڻڻا ٿا پون. حلوا پڙهن ٿي. باب ما جاء في الفحش.
فحش جي معنيٰ آهي بد اخلاقي. پوء بد اخلاقي فعلي هجي يا قولي هجي. معنيٰ زبان سان گار گند ڏي. يا ته پوء وري دنيا ۾ برو ڪم ڪري ان کان منع ڪئي وئي آهي. عن انس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء الا شان الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه جيڪو بد اخلاقي ڪري ٿو ته بد اخلاقي ان کي معيوب بڻائيندي آهي زبان سان ڪوڙ آهين ته هر ڪو دنيا ۾ ڇا چوندو ان کي ڪوڙو معنيٰ اي به لڳايونس نه ڪوڙو چغل خوري ڪندو هر ڪو چوندو شيطان ٿي معنيٰ معاشري ان کي ڇا ڪيو؟ پاڻ فرمايو ته جيڪو بد اخلاقي ڪري ٿو جي زباني بد اخلاقي ڪري ته يا ته ان کي ڪوڙو چوندا يا ان کي شيطان چوندا يا چوندا چغل خيور يا ان کي پنهنجي پاسي ۾ ويهڻ جي بد اخلاقي ڪئي ڦيلي هر ڪو چوندو با اي نڀاڳو ماڻهو ٿي ان سان نه گم چور آ سڀاڻي تنهنجي مٿان به تون به ويٺو ڪاٿي هوندي جيل ۾ ويٺو هوندي ته ڪڏهن چورس نه گهمي. وما ڪان الحياء في شين الا زانه جنهن ماڻهو ۾ حياء آ ته اهو حياء ان کي مزين بڻائيندو آ سينگاري ڇڏيندو اٿس حياء ڇا بڻائي ڇڏيندو معنيٰ سٺو اخلاق اٿس هر ماڻهو جنهن ڏي به تان ويندا ته اهو ڪرسي رکي تان کي چوندو اتا ويهه ڳالهائڻ جو به ڀلو آ تنهنجا پرڪار به ڀلا آواز چيو سائين ويهه هتي جيڪڏهن معاشري ۾ گندو آ هر ماڻهو ان کي عيب جي نگاهه سان ڏسي پڙهو ٿا عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم واحسنكم اخلاقا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا
پنهنجا اخلاق ٺيڪ ڪيو ڳالهائڻ به پنهنجو ٺيڪ ڪيو ڪردار به ٺيڪ ڪيو توهان جي ڳالهائڻ، توهان جي زبان ۽ توهان جي ڪردار جي ڪري معاشرو سڌرندو. معاشرو ڇا ٿيندو ڀاء؟ سڌرندو. باب ما جاء في اللعنت، لعنت هڻڻ جائز ناهي. جو ڪنهن ماڻهو کي چيو لعنتي، جيڪڏهن لعنت جو مستحق نه آهي ته ڦر ئي سريء جي پنهنجي بوٿ ۾ لعنت پوندس. او ڀاء، اهڙي طريقي سان ڪنهن کي ائين به نه چئو ته الله جي غضب وارائو. بيا خدا جي ڏمر وارا تو تي ڏمر پيل هجي تنهن کي جهنمي به نه چئو ڇو ته جهنم جو فيصلو دنيا ۾ ڪنهن جي لاء ماڻهو ڪري نٿو سگهي ان جو دارو مدار آ خاتمي تي ڏسونس ته ان جو خاتمو ڇا تي ٿو ٿئي ايمان تي يا ڪفر تي جي صبح بخاري ۾ روايت پڙهي سي حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم فرمايو ته هڪڙو ماڻهو ظاهر ۾ ڪم جنت وارا ڪري ٿو پر آهي اهو ڪهڙو جهنم جي واقعو پڙهيوس ته هڪڙو وڙهيپو ميدان جهاد ۾ جنگ ڪري پيو. ائين وڙهيپو بهادري سان نبي سائين ڏسي ڪري پاڻ فرمايون ته جنم ئي آ. صحابه پريشان ٿي ويا. هڪڙو صحابي چين ته مان ان جي ڪڍ لڳم. ڳوليندو ڳوليندو وڃي ڪري پهتومانس ڏٺومانس ڌڪ جو لڳل هيس. ڌڪ جو زخم جو وڌي ويس ته پنهنجي تلوار کڻي پنهنجي دل تي رکي ڪري پنهنجو پاڻ کي ماري ڦٽي ڪئي. ته ڪڏهن ڪڏهن ائين ٿيندو آهي ته ظاهر ۾ ڏسندا آهيون هڪڙو مون عمل ڪهڙا ٿو ڪري جنت جا پر خدا جي علم ۾ اهو ڇا آهي هڪڙو ماڻهو دنيا ۾ فاسق فاجر آهي جهنم جا ڪم ڪري ٿو جهنمي وارا ڪم پر الله جي علم ۾ اهو جنت ئي آخري وقت ۾ توبه نصيب ٿيس ٿي قلم نصيب ٿيس تنهن جي ڪري دنيا ۾ ڪنهن کي به ماڻهو حقير نه سمجھي گناهه کان نفرت ڪبي آهي گناهگار کان نفرت

مؤمن جي صفت اها آهي ته طعنا به نه ڏي، عيب به، گلا به ڪنهن جي نه ڪري، ولا اللعان مؤمن جي صفت اها آهي ته ڪنهن تي لعنت به هروڀرو نه ڪندو، ولا الفاحش بدگوئي به نه ڪندو آهي، بد زباني، بد ڪلامي، گاريون گند مؤمن مؤمن جي اها صفت نه آهي جو سڏائي پاڻ کي مؤمن وري ڏي گار گند، ولا البذي ۽ بد اخلاق بيهودو به نه آهي مؤمن.

رڪجي ئي نه ٿي. نبي سائين جي زماني ۾ هڪڙي ماڻهو لعنت ڪئي هوا کي. نبي سائين فرمايو اها ته معمور آ، الله جي حڪم سان هلي ٿي، تون ان تي لعنت ڇو ٿو ڪرين؟ خدا جي اها پابند آ. پوء پاڻ فرمايو انه من لعن شيئا ليس له باهل رجعت اللعنت عليه جيڪو ماڻهو دنيا ۾ ڪنهن تي لعنت موڪلي ٿو اهو لعنت جو اهل ناهي. لعنت ڦر ئي سريء جي ٻوٿ ۾ ٿي لڳيس. هڪڙي جاء تي مان جمعو پڙهائڻ ويم، اتي ڪنهن سائين ساٿي سوال ڪيو. چي سائين منهنجي گهر واري وڏيري آ اها سڄي ڳوٺ کي پٽيندي آ پوء پٽ سڄي ڳوٺ کي لڳندي نه منهنجي ڳوٺ وارا اهل آهن ان پٽ جا چي نه سائين نه آهن منهنجي ڦري سري پاڻ کي پٽ لڳندس چي ها سائين سڄي زندگي بيماري بيمار آ تنهن جي ڪري ڪنهن ماڻهو پٽي به نه پوء ان جو اهل نه آهي ته ڦري سري پٽ به پاڻ کي لڳندس لعنت به پاڻ کي لڳندس حلوا کوٽ اٿو